Salam hormatly illeşlerim bu gün men siziň öňüňizde öý eşigimde çykýan gaty görmäň menden ýaramadym arada dümewlidim erbet sizi göresim geldi siz bilen didarlaşasym geldi ýaňyrak neme daşdym efiram açdym ýene çykmaly boldum diňläň derrewjik çykmaly boldum efirden mähribanlar men ýene bir tema gaýdyp gelmeli bolýan sebäbi şo tema könelişenok. Gaýynlaryny, gaýynlaryndan ýanyp, gaýynlary hakynda kän zatlar aýdyp berýän gelinler azalanok. Bir gelin bilen gürrüňdeş boldum, gynandym şo gelniň durmuşyna. Başga-da, mundan öňem kän gelinler ýazýardylar, ýöne men ýadadym şu gaýynly temadan. Ýadadym, gaýynly-gelinli temany gozgap, özüm ýadadym, ýöne siz ýadaňyzok. Şu tema könelişmeýän tema, klasika salaýyn, bu tema hiç haçan könelişenok eken diýdim. Indi ertir däl-ä birigün ýene-de erbet gaýyn bolup kino düşüp başlaýan. Men ýene erbet gaýyn bolýan. Biriniň durmuşy, detalma-detal şo gelniň durmuşyny goýjak şo kinomy. Gynandym, şu döwürde-de şeýdip çydaýan mert gelin bar eken diýdim. Gitjek ýeri ýok, görgüliň çykalgasy ýok, bir zulum edýänleňem eline düşüpdir. Ýene-de bir şoňňalak gelniň durmuşy, ýene-de bir erbet gaýyn hakynda kino çykarýan mähribanlar. Sizden goldawa garaşýan, ak gyz erbet kino düşmeli, äme-näme diýip ýazmaň. Men düşmesem kim düşsün? Özüm erbet bolup baramok a kino erbet düşlemem. Şoň üçin meni gollaň mähribanlar sizden gollawa garaşýan gyz geliniň ahy nalasyny men üýşüripjik bir kinoma jemleýän mähribanlar. Hemmäňizi söýýän. Biziň toý edermize indi näçe ýyldyr. Men saňa ne ogul, ne gyz dogrup berdim. Özümi seň öňüňde günäli hasaplaýan. Hany aglamaň goýsana. Men indi umydymy ýitirdim. Alla berse oglam bolar, gyzam bolar. Goý sesiňi. Daýy bir kilo kartoşka örä. Meň ýanyma müşderi geldi. Jaň ederin özüm. Bolýamy?
Bolýar. Goý sesiňi. Kartoşka. Bir kilemi?
Hawa.
Adyň näme? Aýhan.
Aýhan.
Başga ýere sadyň barmy Aýhan? Aý, ýok boldy.
Al ezizim, näme isleseň al. Gerek bolsa ýene-de alarsyň. Al.
Ýa-ha. Tereza bar, beýler ölçäp berer. Bize-de Hudaý ýetirsin şular ýaly ogully bolmak.
Ýene-de senmi? Ýadadym sizden. Gaýdybam. Agyrdymy? Öňümden çykaýma! Dur.
Ýumurt ýaly çagana şeýdip gürleşilýärmi?
Seňki näme-aý? Bolduň meň başyma hossar sypýan kişi. Ondan-a git-de öz işiňi et. Muňa näme? Üns berme diýdim bu zatlara. Esas zat biziň aramyzda sowuşmakda bar.
Al. Hiç ýeriň agyrmady dämi? Tanaýaňmy ol adamy? Ol adam meň kakam.
Kakaň?
Ýanyna kak öýlenip, ejemi, iki sany jigimi, hemmämizi öýden kowdy. Men saňa ne ogul. Men gyz dogrup berdim. Alla berse, oglam bolar, gyzam bolar.
Dünýäniň ähli dillärinde bir meňzeş mylaýym ýaňlanýan söz Eje sözüdir. Ol Ýaradanyň ýalkawy bilen bizi bähbitsiz, garşylyksyz söýýän ýeke-täk ynsan. Iň agyr, iň hupbatly günlerimizde olar hemişe biziň bilen. Dert çeksek, dertdeşimiz, şatlansak, ýürekdeşimiz. Olar bize nämäň bähbitli gowy boljakdygyny, Özümizdenem gowy gülýäler. Şeýle gerek. Hawa diýip bir agyzdan makullaýanyňyzy duýýan. Ýöne näme üçin biziň sarpamyzy ähli zatdan belent tutýan gadyry belent ejelerimiziň göwnüne kän degýäs. Olary gowy görýänimizi ýatdan çykarýas. Hany Eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýup, şu soragyma jogap beriň. Haçan iň soňky gezek mähribanlaryňyza jaňa. Kör bolýas aň ýerindekä.
Bu tutuş dünýe oň elindekä wagt berene wagt ýok diýýäs. Rol oýnap bu durmuş sahnada. Akyl berýäs akmaga-da. Sünnet kylman ol Ahmede wagt berene wagt ýok diýýär. Günäni örtmän, ýaşyrman gürleýär sen meni pasyrdap. Bolmana jumga goşulman wagt berene wagt ýok diýýär. Üç gün sürse-de döwrany. Ýykan ýok bu pelek pälwany. Görüp dursagam ownany wagt berene wagt ýok diýýär. Altmyş, ýetmiş, bar segsenem hiç. Kä maňlaýa degsede daş. Hatda ölüm gelsede giç. Wagt berene wagt ýok diýýär.
Ýadadymy daýy şundan. Allo.
Sowmaý gülüm. Hawa şükür hudaý. Näme keýpiň ýok? Boşrak barsaň aýlana gaýl bir azajyk. Bolýa bor.
Ýadawdym welin geliber. Bolýa.
Gülnar. Gülnar. Eýýäm geldiňmi sen? Hawa.
Aý sen garaşdyrmaýyn diýdim. Eşi Muradyň bir çarşaýyma laýk başyňa seretdä Berdi.
Aý Gülnar näme boldy? Ýok hiç zadam bolanok. Ýok bir zada bolup dur. Ýaňam nastreniýaň ýokdy ýenede nastreniýaň ýok.
Berdi maňa bir adajyk pul gerek. Aý bar problemaň şomaý o näçe gerek? Öý, 50 manat ba. Uff, Berdi, men seň işiňdenem ýadadym. Seň ol dönerçiligiňden wapşe peýda ýok, Berdi. Men ýaňy durmuşa çykyp, men bagtsyz bolmak islämok. Üsti-başyňa seret, Berdi, özüňi oňaragaň-a sen, bizi nirden oňarja? Uçuň aýlanmaýyn-la, işdenem ýadaw geldim. Kelläm agyrýa, gaýrat et.

Ýoklaý, ýat ediň, dananaý-da, hemme zatdan. Bah, Berdi bilen näme boldy? Berdi bilenem aramy açdym. Uff, şony ýatlatmaý-da, yklym. Men şoň işsizligimdenem, hemme zadyndan, pulsuzlygyndanam ýadadim, ynanaý. Boldy, düşündim.

Elindäki hasa bilen çagyraýyn Allam seni, Mekgedir Medine bile Gerçek haneý Käbe bile Günä ýuwýan toba bile Çagyraýyn Allam seni, Aňňyr giden çöller bile Düýpsüz uly köller bile Üç ýüz altmyş pirler bile Çagyraýyn Allam seni, Gündiz günüň nury bile, gijäň dury aýy bile, san ýetmez ýyldyzlar bile çagyraýyn Allam seni. Dagda bibi Meýrem bilen, Patma Hajar Sara bilen, pygamberiň gyzy bilen çagyraýyn Allam seni. Isa Ruhulla bile, Nuhu Nybullah bile, Muhammet Resulalla bile Çagyraýyn Allam seni, Sur çaljak Yzraýyl bilen, Ezraýyl Mekaýyl bilen, Hezreti Jebraýyl bilen Çagyraýyn Allam seni, Bagda saýrap bilbil bilen, Hasaýyn Hüseýin bilen, Hakyň.